Ýaşlyk dramasy Meniň ýigit wagtym, seniň gyz wagtyň. Ybraýym Ýusup. Gaňňalyň oýunda Tejende galdy. Meniň ýigit wagtym, seniň gyz wagtyň. Ok geçmez ýylgynnyň içinde galdy. Meniň ýigit wagtym, seniň gyz wagtyň. Bir ýandan uruşdy, bir ýandan hasrat. Hasrat bolçulykdy, hezillik gahat. Şol ýowuz ýyllara gelipdi gabat, Meniň ýigit wagtym, seniň gyz wagtyň. Däriler ýanýardy, ys köpelýärdi, Gidýänler gelýänden has köpelýärdi. Toýlar azalýardy, ýas köpelýärdi, Meniň ýigit wagtym, seniň gyz wagtyň. Söýüşmek düşmejek ýalydy ýada, Emma söýgi diýen jadyly zada, Höküm etmez eken hiç hili kada, Heniz ýigit wagtyň, heniz gyz wagtyň. Diýerdim geregim çen boldy oýlan, Ähli boýdaşlaryň başlary boglan, Sen diýerdiň garrap barýarmyň oglan, Äwmäň öz wagty bar, sabryň öz wagty. Boýnuňdan gelerdi jeňňeliň ysy, Goýnuňdan urardy tümmüliň ysy, Demiňden kükürärdi müňňüliň ysy, Meniň ýigit wagtym, seniň gyz wagtyň. Kem-kemden golaýlap lebiňe lebim, Çabyrap başlanda demiňe demim, Näz bilen iterdiň, hany edebiň, Söýgi bulaşmazmy edep az wagty. Oňuşmaly bordum, saçlaryň yzkap, Lew gadagan wagty olam bir hasap, ýöne beýle hasap düşmezdi aňsat hasap ýitýän eken dyzba dyz wagtyň çykarmy ýadymdan şol täsin pursat çykjak bolaýsada bermen rugsat. Gursagymyň üstünde gürsülläp gursak, Keteniň içinde gyzyl köz wagtyň. Sagatlar tiz geçdi, tiz geçdi şeýle, Ýaňja-da guşluk duý, bolupdyr öýle. Sen diýdiň, Pylany jan, gaýdaly öýe, Ýigdiň öz wagty bar, gyzyň öz wagty. Şo mahal ýokardan geldi bir owaz, Seretsem toraňňy urup dur perwaz. Aşyklar, ýene-de sabyr ediň bir az, Görmändim saýamyň beýle ýaz wagtyn. Derýa hem seslendi etmäň äýtiýaç. Size kast etjege taparyn alaç. Siziň kimin birek birege mätäç. Görüpdim ne derýa ne tekiz wagtym. Asmanda pel-pelläp bir goja bürgüt. Gygyrdy, Siz juda mynasyp jübüt. Ýöne weli gyşa galaýma, ýigit. Miwe ýetişdimi, ýygna güýz wagty. Tokaý bürgüdinden alyp ak pata. Gyşa galmazlyga edipdik wada. Ýa sen sada bolduň, ýa-da men sada. Birden tupan gopdy dünýäň ýaz wagty. Bilmedim nämäniň hesibi boldy. Eneň bir sawçynyň ýesiri boldy. Şeýtdi-de özgäniň nesibi boldy. Meniň ýigit wagtym, seniň gyz wagtyň. Atdylar maşyna. Ses etdiň aglap. Topullym çekdiler golumdan towlap. Bir menzile gitdim yzyňdan ylgap. Gök kürtelem bolsaň, entek gyz bagtyň. Bir gujak alyn saç. Bir gujak çokul, üç gujak örüm saç, on gujak akyl, şunça hazynany bir kürtä bukup, ýitdiň, gözlerimden daňyň saz wagty. Dogry, Aý ýarymdan dolandyň sen soň. Öň meňkidiň weli, meňki däl onsoň. Şonda men diýipdim, sen bagtly bolsaň, Hem-ä meniň bagtym, hemem öz bagtyň. Şo bada ýüzüňde göründi ünji. Gözleriňden gaçdy üç sany künji, Soň gaçdy dördünji, onsoň bäşinji. Şoldy iň mert wagtyň, iň ejiz wagtyň. Içerde otursam ýüregim gysýar, Daşa çyksam asman depämden basýar. Şu goşgyň henizem bagrymy kesýär, Tas şahyr bolupdyň çuwal gyz wagtyň. Tas şahyr bolupdyň, borduňam belkem, Şahyrlyk ýangyndan başlanýan eken. Ýene gaýdyp gitdiň, sowaşdyň kem-kem, Şonda kuwwat sen her ýalňyz wagtyň. Kim bolsada saňa sataşan kişi Çagalaň bagtyna sag bolsun başy Ýöne seň başyňa salaýsa gyşy Gijä öwrülmezmi on gündiz wagty Çümdürse eliňe ýekeje tiken Şol tiken müň bolup bagryma çöker Şygryma düşünen yşk ýükün çeken Çekmedik ýitirer öz eziz wagtyn. Ýene şuny bilsin, ol bagtly oglan, Beýle gyz dogmandy, indi hem dogmaz. Dogsa-da ýüz ýyldan bir gezek doglar, Onda-da säheriň iň tämiz wagty. Arada aýlandym Tejen ýerlerine, Ýaşlyk ýyllarmyzyň geçen ýerlerine, Seredip gözýaşyň seçen ýerleriňe, Geçirdim bir gije, bir gündiz wagtym. Gaňňaly hem otyr öňki ýerinde, Toraňňy hem otyr öňki ýerinde, Şol derýa hem ýatyr öňki ýerinde, Bir tapmadyk zadym öňki ýerinden, Meniň ýigit wagtym, seniň gyz wagtyň. Ýaşlyk dramasy. Kerim Gurbannepesow. Okan Toýçy Hekimow.